ndanyara ndatsva mabika iko mabika here pano pamusha iwekaonewo uri pakungoya ndabuda ngosi pangoendepo ndanga ndadzira kuzasi masera sei amai ndasura mwanangu masera sei ewe hakwapisa zve neni kwapisa masera sei ndasura mwanangu masera sei

zvakanyanya kudii zvauri kunzwa zvacho zvisingatauriki muti umberi yawa ndikudza nguva yendabuda iya ndichienda kugadheni ukode zvaadii kwaye unoita sekungoti wakangonyarira nyarira chiito chiri kuitika pati kwewe chii chiri kunetsa ah, ndakanaka ah, iwe usandiudza zvekuti kwa wakanaka uri mwana wangu zvaindokuziva kana wakanaka kana usina

ndomaunokanganisira ini ndanditoti kuda uchatiudza kuti chino ichi chikunetsa chacho chii haungotauri nhai mwana wangu kuti chii chinokunetsa haunoratidza kuti hauna kunaka chii chiri kuitika penyu right ndiri ndakanaka zvavo saka kunyarara hanzi kana wakanaka kunyarara zvinenge zvitondidya umoyo Uri kudyiwa moyo neiko nhai mwana wangu nekuiko nekuti sekuveta baba uko ah, nekuti kubva zvazorora mambo maurukaka ah, ndava nemazuva ndichikutarira mwana wangu ndiri mai vako ndiye ndichiona paona uchifamba uchipinda uchibuda uchidzoka payaka kuti mwana uyu e eh, uri pake pano asi moyo wake haupo pano patii

Ini ndine ndinenge ndasara pachigaro chacho. Muri kunonzwa zuva kuti ropisa sei? Zuva rapisa sikana, zuva rapisa sei ndakutomboifambiki. Ah, apa ndatombofunga kuti ndikunotsvaga huni kugomo rekoko manje ndavati aizvo mupisa uta zuva racho nhasika. Ah, hakusi kuita asikana. Ungoti tiende kugomo rekupi? Iro gomo rekoko kuseri uko iro takaponotsvaga huni musi uya tikazomanyiswa nenyoka. Ii, kuya kuti akaona nyoka kuya sikana. Eh, ikoko asikana unatofunga kuti titoita ikoko. Ii, ha, kana sikana inini kana. Ainini kana zvokuyekuya kuchatomboiti kuyekuya kuti tifambe tiende kugomo iro. Eh, Eh, kana sikana. saka tinotsvage pekuni dzacho nhasi. Mhm. Kana kuti adii tambofamba kana ipapa apa apa dhuze dhuze mukati umo mbozi ii nini kuenda akutya takamhanya ni- takamhanyiswa pepe nenyoka. Ii kana sikana. Mhm. Asi asi asikana ndine nyaya imwe ndandafunga. Nyaya futi. Asikana muona kuti munhu muno mapisa. Ende nzara iri muno. Apa hatina kana vabereki. Apa hatina kana anotibatsira. Saka ini nyaya ndandafunga asikanaka. Ndandafunga kuti timboenda kudunhu rekoko rekwa mambo Mahuruka. Tinotsvaga basa ku kwa mambo Mahuruka bebe tikaona ah! chikafu kana kuti tingaona ah! chekudya nekuti asikanaka nzara iri muno mudunhu yakaoma. Wati? Ndozvo ndandafunga asikana ndizvo. Ah, asikana izvo kana muchiita izvo

unoangara jera takaenda kunotsvaga honi reya eh. tikasangana nasikana vaya vechivaiva vari mungumo mugomo vaya eh. handiti ka ah, oh, ndozviri kutomunetsa ndozviri kukula moyo zvekuti unopenga here ndozviri kumunetsa mai ndakamuona kubva kare ndaingogara ndichimutarisa zvangu ndichiona kuti oh. zvake zviri pachigaro chee eka kwanditi ndini here mukomana mukuru ndofanira ndikutonga dunhu rinoka unogotonga usina mukadzi unotonga chii chaunotonga bwamu hwakaita se unotonga chii chaunotonga watofa ndozva ndichitofana kutoti nditoona kutoti dunhu rino ndatogadzirisa matambudziko ese kana ana anouya pana achitotaura kutoti vanhu vari kuswera vachinzi ye umwe wadai wadai vari kutema miti mudunhu rino rababa wakufanira kutomira sakutogona zvekuti zvanyu zvamunotaura zvokuti mutondinonokera chigaro icho chinde chitoshida unomboziva zvauri kutaura Zvatori mashura chaiwo nhai mai. Chero kunyenga chaiko musikana kupfimba ukasangana nemusikana apa unogona. Ah, Hausati chero wadomboziva kuti musikana unomisiwa sei unotoda zvekutotonga unoti zviri nyore kutonga dunhu kani? Unoti zviri nyore kutonga dunhu kani? Kazi unotsvakwa ndatova mberi. Oh, oh, iwe imba ino imba yeumambo handitika. Ehe handisi kuzviramba izvozvo. Eh, uye iweweka. ndiwe woga mwana mukomana eh. mwana wababa vako handitika but hazvina kodzero yekuti nekuti baba vako vatisiya wototi kwaiwa kuda kutonga eh. hapagarwi ah, nyore pachigaro chiye wanzwa ah, iwe ndiremekedzo wanzwa usikagoni chero kuremekedza mai vako usikagoni chero kuremekedza mai vako iwe unondiziva kuti ungatonga chiiwe aya usati chikuru kwauri iwewe eh, ndiremekedze ndiri mukuru kwauri Iwaka. Iwaka. Idzi ndosina dzandisingadi. Ah, iwe. Iwe dzikamisa hana wanzwa. Zvonzi hanzi kuda ku. Ugare koko. Ah ah. Ticha ndoda kumuvonesa kutanga pakuti pano apa hambu uya achipadla. Hauya achipadla pano. Ah. Unotonditaurira zvekupenga pano mwana weshuwa mwana wazuro pano ndondoza zvekuda kutonga dunhu. Indi kutoshe kuti chiwe. Rugare unotopenga chaiko, kutopenga chaiko chaiko. Asada kutondikanganisa mafungiro unoziva. Ah, muitiro wake pane zviripo chete haa unosvikigwa here mwana haapota chine kun'anga dziya here dziri kuseri uko nekuti mafungiro ake haana kana kunaka kana nepadoko vose nevinu isu tiri kutoshungurudzika nekuenda kwakaita baba venyu munhu unotori busy zvake kutoda kutogara pachigaro chacho chavava vari eh, kuya kwatakaenda zuva riya eh. ha ini uko hangu handichakwanisi kudzokera sati unodzitsvaga sei nhasi kuri kupisa ndosunga ipo kuti uri nani because kune miti miti imwe yakatowana wana iri kunze ii kana shamwari kuya kuya handi wakazvinzwa chinzi gomo riya ndiri hanzi rinoera igomo rinoerazviwanepi zvekuera zvemakomo ii kana pane mwana wakaenda kwa akanyangarika kugomo iro wakamuona here ii kana ini enda henyu endai ini kana chifa nenzara ndichafa nenzara ndakagara pano asi asikanaka ndine mweya yandandafunga ndandafunga kuti timboenda kugomore koko komambo mauruka tinotsvaga basa sezvo mudunhu muno mapisa hatina vabereki hatina mai hatina chii vanotibatsira muno mugomo saka tafo tikaenda gomera komambo mauruka tinotsvaga basa komambo mauruka zvazvakamira sei asikana eh, eh, eh, eh, vasikana ini kana zvakadaro kana kuenda zvangu ndingatokusei pano ini zvangu kana mutotaura zvekokoko Kwamambo mauri ukoko. Inini siyana ineni. Ini zvangu ndati siyana ineni. Nekuda kwei? wakanzwa mina neri kuitika kwamambokwamambowakainzwa nani ndopenyu pekutedzera makuwa emudunhu rino wakainzwa nani nyaya yako baba wauruka iwe uri kuno kudunhu rinokuro kunoku wakainzwa nani iwe iwe nyaya iyoyo ah, yakakurundira kwese kune vamwe mai vanotonzi vanzi vakangorohwa vakatodonha vakazodi zvinhu zvachoni zviri kuitika uko aa endai mega ini ndikanzi pane nzara yamwe ndichafira pano apa vasikana ndizvikwanisi izvozvo kana iwe usingadi kuenda uri kusara mako muno mudunhu uchitambura nezhara tarisa zuva riri kupisa hakuna kana mvura hakuna kana chii hamunai muno mudunhu saka kuti fene nzara muno mudunhu takangogara muno mudunhu zvimwe asikana itai muchifunga itai muchifunga vasikana ini tende kwamama uruka kunotsvaga basa ini hangu kana muchienda endai mega ini endai mega nokuti izvezvi ndikada kutarisa amai vakafa vakatisiya

nzoti ndiri mwana mudoko kana ndichi izvo ndizvandora kuda kutogara so unhu unondira watokoziva kuti ndini mauruka here ndinotova ndakatogarwa izvizvi kutoti zvavanotondiudza izvo isina kwana unhu ndoro ndotogara zvekutoti izvo zvisi ndofana kutoti ndinotsvaka zvekutoti ndito ah, ah, vanotondijharira

kare mapedzi chii magono nakuva dzaitova vanhu ndotaura chokwadi mudzimai wangu ndiwo mapfipira ndakakuita paya ndakakuitira zvinyambo ukabva watenda mabwe awa zvitiri zvinhuku vaingotiudza kuti ukainja rangarira kumachongo kwawakabva ndokusakaona mudzimai wangu ndakainja asi ndakarangarira kuti ah, ndanibodzokera kumuono umwe wangu zvokwadi mai mwanaka munhu unorashika asi kana munhu arashika chinokosha kudzokera kune umwe wake zvokwadi kana ndakanga ndangonyengereka shoma shoma ndikati ah, rega ndimbondovaraidza njere asi handisi ndakuzviona kuti ah. ndasiya munhu wangu wakanaka kudai ah. asi onesondanga ndakusuwai manyana Hey, ibvai kwamuuye kuno Hey, ibvai kwamuuye kuno To- to- Ah. to- touya futi kuno Ndadzo- ndadzoka ndadzoka ini apa ndadzoka mwa wangu Mm, sahla ndadzoka ini chiponda moyo chako usachikudai zvokwadi rega timboona kuti zvatinodai hazvinaki here zvichanaka usahla zvakanaka Zvino- ah, zvinombainaka Kuti tiri usahla kutora nguva kuti zvinake kana mudzimai wangu panzi Kuita chimoyo chidoko kwakanaka. Kwakanakirei? Zvinotora zvibichana bijana zvishoma nezvishoma apo apo neapo zvichinaka zvichinaka eka ah, ogogoi ndiani ndinibvunzai mume yamambo tokubetseraneko chikomano ndava neshoko ramambo yeah. ichazonogara pasi pacheya pachituro apo nokuti tikaramba achitaura newe wakagara hazvizo wakamira hazvipi chimiro chakanaka unogarawo pasi ndokunonzi vunhu chero ukava mugadhi waishe unosvikavo pane vanhu wovhunza vanhu mufaro wagara pasi ndichataura shoko ramambo sekutumwa kwandaita rekuti rinoda munhu wese kumukamba kudare hanzi anenge akundikana achakwanisa kuuya nembudzi nehuku nhatu vari kudiwa zvazvino ndikubate muromo iwe handi watumwa vakati kwai mutumwa hana mbonje asi ini kwangu kunotumwa ndompe mbonje Ini kwaishe wako handiwiko. Ya izomo ngozoona kuti mavabudza. Ini pangu ndasakura ndazunda. Hayi. Chirega ndibosera chitaurira na mai pano. Asi mweya wangu haudi kuuya ikoko.

Hey, eh, muranda rume svika zvako eh, ndauya ndadzoka Kolo soko yalewo, kula kweleko, kolo salewo. Pinda zvako mwanakomana, gara apa. Tingakubatsira nei mwanakomana? Ini ndanga ndichatouya kuti ah, kubva zvamaka uh, Ndipazunzo kuti ndiuraye baba vangu. Mm. Ah, vana vasi kundiremekedza mudunhu. Vasi kundiona samambo. Saka kwa unoti akuda kuti titogara pachigaro. Handichadi zvokuswera kuti vana mai vanenge vachinditora sechimwana kumba uko. Chimokoni. nyaya yako ndainzwisisa muranda runa zvino nyaya ino iri panapa yakamira yakadai so vakuru vanoti zvinoonekwa nemunhu mukuru mwana nachero akakwira mumuti hazvione ndofunga chikaranga wachinzwisisa mwanakomana zvireva kuti izvo zvawaita wagona chaizvo ndaiziva kuti uchasvika pano zvino zvandakuda kuti ndichikuitira manje ndine zvandichakupa ndakakupa zvandakakupa kuti uto zvaunoita ndakaziva kuti pane zvauchazoda zvikuru ndizvozvo zvinodarika zvawakamuona ei ei ndizvozvo zvaukuzivisisa mwana komana zvino iko zvino izvi icho chandira kukupa ichi muzukuru chinoda munhu akasimba hana hana ngaisimbe hana yako haisi hana kana ndichiti kusimba hana hazvireve kuti hazvireve kuti wadosimba hana kana kuti munhu akakurova uchafa ngumdzose ando ah, zvandiuda izvozvo vanhu vasandirova izvozvo muzukuru kana sekuru vachitaura ufanira kupikisa Unofanira kuteerera zvinotaurwa nasekuru nekuti nzvimbo yakamira ino yevadzimu vakatsanga vanokurova. Uri kuzvinzisa here mukomana? Saka nyarara kana ndichitaura kuti ndisapedza nyaya oenda kupa chinja ndichakupa. Unofanira kutevedzera zvandakuudza muzukuru. Bata chinhu ichi muzukuru, usavhunduka, usavhunduka, bata zvakanaka, bata nemaoko maviri, bata nemaoko maviri, bata nemaoko maviri muzukuru, bata nemaoko maviri. Bata mako maviri muzukuru. Ah. Chipfumbamire. Ah. Chipfumbamire. Pfumbamira ah. muzukuru. Iri randakupa muzukuru isimba. Ndava kukupa simba rekuti kunyangwe ani nani muno mudunhu rino achada kuku dhonzera pasi. Tora simba iro.

kuti chese chauchasangana nacho hapana chichamira mberi kwako nzira dzako dzacheneswa ya chisumuka muzukuru chisumuka muzukuru chisumuka muzukuru chinhu ichi muzukuru unofarira unofarira kunochisa paunofarira kuchisa paunovata uno unorara nacho mumusoro ukadochisa kumusoro kwaunovata muzukuru hapana anofanira kuchivona hachifanirwa kuonekwa nemunhu wechikadzi munhu wechikadzi akachiona wadofumuka uri kupanzwisa muzukuru saka ndongoda kungotaura pachiri zvinoitika zvese zvaunoda ndakupa simba ndakupa ah. simba vanhu ngavasandijairira mudunhu chienda chienda chienda muzukuru chienda mwanangu ndichatoenda pamundo wepazaiaaa

ndizvo zviya zvacho zvine mishina yakadaro mobuda zvinhu muzvitenero ipapo wataura vose munhu une injere nekuti basa racho rawandisa mwana wako muchapano rawandisa auye nani kuchazvigoni zvekuti nokuramba